مہربانی بہت بہت شکریہ لائک ڈن کریسو لازمن بھائی جان کیا حال ہے اللہ پاک دا احسان اظہر بھائی اللہ پاک دا احسان سیں تہاڈی دعا چاہی دے سیں شکر الحمدللہ تساں ٹھیک ہی بے اچھا جی ماشاءاللہ سارے نال اسی گول گول ہدف بال توفیق یا رب العالمین

کریزی بوائے کمال مہربانی شینف باجی دی وی بڑی مہربانی تہاکوں بھیجے نے کمال مہربانی تہاڈی وی کمال مہربانی کہ تساں ساڈی لائیو جوائن کیتے وے کمال مہربانی بہت بہت شکریہ سلیم اختر شہزاد السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جناب ملیر جی کیا حال ہن سئیں لالا ٹھیک ہی وے تے جاوید ڈی جی کے افیشل نائس مہربانی سر سلیم بھائی آدھے پن برو کیا حال ہے اللہ پاک دے احسان بھجن جاوید بھائی آدھے پن گڈ ثانا چھکو بولو کجھ اچھا جی

کہ اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے اساڈی لائیو جوائن کیتے وے کمال مہربانی میڈی پیاری بہن بہت بہت شکریہ عاصمہ باجی ہک تاں تہاڈا غصہ ہی بڑا ہے تساں میکوں ڈو چار کمنٹس ایسے لکھے نا میکوں بھج بھج کے دوڑ دوڑ مار کے میکوں ونڑنا پے گیا تہاڈے چینل دے اتے تے ول وی کمال مہربانی باجی تہاڈی کہ تساں ساڈی لائیو جوائن کیتے وے بڑی مہربانی باجی بہت بہت شکریہ اچھا جی۔ گل ہدف، ہائے ایوری باڈی ہائے ایوری باڈی ہاؤ ہاؤآر یو ڈوئنگ اچھا جی باجی میکوں ایں چیز دا میکوں تقریبا نہ بہرحال بہت اچھا لفظ لکھے ہوئے جیڑھا کوئی لکھے ہوئے شکیل بھائی انہاں تساں جواب ݙیسو کیا لکھے نے گل ہدف دا کمنٹس پڑھ کے تساں میکوں ݙسیسو کیا لکھیا ہویا انہاں ذرا میکوں مطلب دسیسو میکوں پتہ کینی۔

عاصمہ باجی کھلدے پئن بڑی مہربانی باجی تہاڈا حق ہی ہے کھلنڑ دا کیونکہ تساں تہاڈا غصہ وی ہے تے بہرحال تساں ماشاءاللہ مسکراندے ہی وے ماشاءاللہ بہت اچھے لگدے وے تے اوندے کنے بعد سئیں فوڈیز پی کے سپورٹ آئی ڈی لائک ڈن کمال مہربانی فوڈیز باجی کمال مہربانی بہت بہت شکریہ۔

تساں بھینڑی دی دعا بھراویں دے بھراویں واسطے ایویں سمجھو انمول تحفہ بنڑدی ہے باجی کہ مہربانی کیتا کرو اساں بھراویں واسطے تساں دعا کیتی کرو کہ اللہ پاک ساڈیاں مشکلات اسان فرماوے تے اللہ سئیں ساکوں کامیابی عطا فرماوے تے اللہ پاک تساں ساریں کوں ہی کامیابی عطا فرماوے آمین ثم آمین۔

تے ول وی کمال مہربانی تہاڈی میڈی پیاری بھینڑ تساں اساڈی لائیو جوائن کیتے پے بڑی ہی مہربانی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لائک ڈن کریسو لازمن باجی اچھا جی ہائے کیا حال چال ہیں جی باجی الحمدللہ اساں ٹھیک ہیں تساں اگر باجی کول پوچھتے پے تے پوچھ گینا انہاں کول امانت بھائی آدھے پن کے بھٹی صاحب اجازت دیجیے اور جلدی لاہور آئیں اچھا جی انشاءاللہ امانت بھائی انشاءاللہ لاہور آندے پے ہیں اسی انشاءاللہ جلدی

سوبھیے باجی آدھے پن کہ کیسے ہیں بھٹی برادرز الحمدللہ باجی اللہ پاک دا احسان تہاڈی دعا چاہیدے شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں امید ہے کہ تساں وی ٹھیک ہوسو تساں سارے ٹھیک ہوسو اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے اللہ کرے تساں ایویں ہسدے رہو تے وسدے رہو تے ساڈی لائیو جوائن ایویں کریندے رہو مہربانی تہاڈی کمال مہربانی فوڈیز پی کے سپورٹ آئی ڈی اسماء سسٹر آپ

کمنٹس جلدی جلدی کریسو کمنٹس تاکہ میکوں پتہ چلے میکوں احساس تھیوے کیڑھے کیڑھے میڈے بھینڑی بھرا میڈے نال ہن میڈی لائیو جوائن کیتے ہوئے ہن اچھا جی اسلام علیکم بابر علی بھائی بابر علی بھائی کمال مہربانی سی بڑی مہربانی سرکار اج تقریبا پورے بارہ منٹ لیٹ تھی گئے وے بابر بھائی تے ماشاء اللہ لائیک ڈن کے ساتھ ہی آتی ہوں میں ہمیشہ

پورے پاکستان دے وچ پوری بئی دنیا تے کہیں جگہ نیٹ دا پرابلم کینا ہوسی صرف ساڈے پاکستان دے اندر و اے تاں ایویں سمجھو وی آئی پی ہتوں انہیں نیٹ ورک آلیں کو ہتو کیا آدھن ڈا توپیں دی سلامی ڈیونی چاہیدی اے کہ اے نیٹ دا مسئلہ جیڑا کھڑا کریں نا ساڈی لائیو جیڑا لائیو دے مسئلہ کھڑا تھیندے تے انہیں دی انہیں کو ڈا توپیں دی سلامی ڈیونی چاہیدی اے اچھا جی بابر بھائی سلام۔

اچھا جی خان بھیا دے پن کے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور کامیابی دے جزاک اللہ شکریہ سر شکریہ اچھا جی شکیل بھیا دے پن کے وی توپوں کی سلامی اچھا ڈا توپیں دی میں آکھے ڈا دی تسر اللہ تے وی توپیں دی بنا چھڑو کوئی مسئلہ گے نی بسم اللہ سیں بسم اللہ بسم اللہ سیں ساڈے ملک صاحب آگن سیں بسم اللہ ساڈے علاقے دے سردار ساڈے علاقے دی جان پہچان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک صاحب ملک آفیشل ٹو السلام علیکم بھائی آل بہن اور بھائی۔ وعلیکم سلام سئیں میں بھرا تاں تہاکوں سلام دا جواب ݙے ݙتے ہݨ بھیݨی جیڑھے ہن او انشاء اللہ تہاکوں جواب واپسی ݙیسن سلام دا اچھا جی السلام علیکم شکیل بھائی کیسے ہیں جناب۔ تے بابر بھئی ایک اصل میں ایک لاکھ ارجنٹ ہے مثلا ہک لاکھ تہاکوں ضرورت ہے کیا اے ݙسیسو۔

شکیل بھئی آدھے پن وعلیکم سلام ملک جیند ملک بھائی آدھے پن کہ خالد بھائی کیسے ہیں جناب الحمدللہ بھئیان اللہ پاک دے احسان تہاڈی دعاواں چاہیدے ہن شکر ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اساں ٹھیک ہیں رب دا احسان تہاڈی دعا چاہیدے سئیں امید ہے کہ تساں ہی ٹھیک ہوسو اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے سئیں اچھا اچھا بابر بھئی آدھے پن ایک لاکھ نئی لاٹ۔ ہک لاکھ نئی لاٹ اچھا او پینٹاں بنڑاونڑیاں نے ہک لکھ پینٹ بنڑاونڑی اے کیا ذرا میکوں ڈسا تاں یار اچھا جی کر دیا ہے جی بڑی مہربانی ٹیکنیکل بھائی اچھا شکیل بھائی زندہ باد ملک بھائی آدھے پن شکیل بھائی زندہ باد تے بابر بھائی آدھے پن ملک بھائی وعلیکم سلام کمنٹس کریسو لازمن کمنٹس لازمن کریسو سئیں ساکت تاکہ ساکوں احساس تھیوے سلیم بھئی تساں ساڈے نال ہیوے یا چلے گیوے سلیم بھئی سلیم بھٹی سلیم اختر شہزاد ای تھئیں ودیوے یا چلے گیوے اچھا جی بابر بھئی آدھے پین ملک بھئی وعلیکم سلام شکیل بھئی آدھے پین ملک جند ملک جند

کم ہی کرو بیٹھے تے اچھا اے ڈسو بابر بھیا اج دی ویڈیو ڈیٹھیا ہوے گانا ڈیٹھیا ہوے پہلے اے ڈسو اچھا جی ماشاءاللہ ملک بھائی آدھے پین جزاک اللہ شکیل بھائی شوکت شکیل بھیا دے پین محبتاں محبتاں سائیں میڈا محبتاں سائیں میڈا

دعا میݙی دعا میݙی جان آپ آپ ݙیو حال جی الحمدللہ اساں ٹھیک ہیں اللہ پاک دا احسان صوبیہ با جی آگن صوبیہ با جی کیا صوبیہ اچھا جی کیا صوبیہ اچھا جی اوندے کنے با شکیل بھیا دے پن کے روٹی کھاؤ تاں آؤ ملک بھیا دے پن ہمارے

مرمنڑاں کھاندے وے بہن اور بھائی پاکستان سے ہے کمال مہربانی ملک بھائی کمال مہربانی بہت بہت شکریہ جناب بہت بہت شکریہ تساں کھاؤ اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے سی اللہ پاک تہاکوں نصیب کرے سی مہربانی مہربانی ملک صاحب محبتاں سی محبتاں تہروز بھائی ہائے السلام علیکم سئیں سوہنڑاں ملک صاحب تہروز بھائی کمال مہربانی سی تساں ساڈی لائیو جوائن کیتے وے کمال مہربانی بہت بہت شکریہ جناب۔

تے میں ایویں تہاکوں ہن آکھاں بھئی فل واچ کیتے دربار تک جس ٹائم پہنچدے پیا ودھیا وے بس اوں والے ایویں سمجھو کہ میں ایڈے ول لائیو جوائن کر گھدے جی اسیں انشاءاللہ بعد اچ ڈیکھساں اچھا جی دن ہی چھوٹا ہو گیا ہے جی جی ہا سئیں ٹیکنیکل بھائی واقعی ڈینہہ چھوٹے تھی گئن تے ہی وجہ کنے بس کم ڈھیر ہن کم دا سلسلہ تاں اونہہ نا سئیں جیویں گرمیاں کوں کم دے سلسلے ہن ہن تے ڈینہہ چھوٹے تھی گئن ہی وجہ کنے کم اتھیں دا اتھیں پہاڑ بنے کھڑن تے ایں وجہ کنے والو ذرا ٹینشن تھیندی نا سئیں کیا کرے بندہ۔

سون حلوہ بھی ہے ملتانی واہ سیواں کمال مہربانی جی چلو اتنا ڈسیندے بیٹھے ساڈے منہ اچ ہن ہن لیلوں آون پے ویسن مہربانی کرو ملک صاحب سون حلوے دے تاں اساں محبتی ہیں سئیں اچھا جی صوبیہ باجے دے پن تہروز تہروز کیا ٹھیک آپ کیسے ہو تہروز

امی امی ہا ہا اچھا جی سوبھی ابا جی آدھے پین امی ہا ہا ہا تے شکیل بھائی شکیل بھائی آدھے پین یہ جند مطلب جان کا ٹکڑا اچھا جی ملک بھائی کھل دے پین ملک بھائی آدھے پین خالد بھائی تے کھل دے پین مہربانی ملک بھائی اللہ پاک تو کوئی ہستا مسکران دا رکھے اچھا جی تہروز بھائی آدھے پین کہ اچھا بابر بھائی

ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے واہ باجی واہ بڑی مہربانی جی بہت بہت شکریہ صوبے باجی اج ماشاء اللہ مسکرا پن کمال مہربانی باجی بہت بہت شکریہ کیونکہ جس ٹائم تساں غصے اچ ہوندے وے نا ساڈی جیڑی لائیو ہے نا او کمبن پے ویندی ہے ایویں ایویں کمبدی پئی ہوندی ہے جس ٹائم تساں مسکراندے وے نا ماشاء اللہ ساڈی لائیو بالکل ایویں بالکل ہی ماشاء اللہ ایندے وچ آ ویندی ہے ذرا جوش اچ مہربانی باجی۔

صاحب ہیلتھی فوڈ اینڈ ولاگز السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام میں اگر تساں باجی وے تاں باجی وعلیکم السلام اگر تساں بھائی وے تاں والوی تو بھائی وعلیکم السلام بڑی مہربانی تساں ساڈی لائیو جوائن کیتی ہے کمال مہربانی لائک ڈن کریسو لازمن کمال مہربانی ہوسی بہت بہت شکریہ وعلیکم السلام تے شکیل بھیا تے پہ نہیں شادی نہیں ہے۔

تے شکیل بھئی مہربانی کریسو اردو دے وچ لکھے تساں جیڑھے تہاڈے جیڑھی انگلش ہے نا میکوں بہاول پوریں دی انگلش میکوں ککھ دی سمجھ نی آندی بہاول پوریں دی جیڑھی انگلش ہے ٹھیک ہے نا تے تساں میکوں مہربانی کرے ایویں اردو دے وچ لکھے اچھا جی ورنہ ہم اجازت ورنہ ہم پنچایت لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس اچھا جی۔

تے بہت ہی ہنس مکھ بھین مہربانی باجی۔ السلام علیکم بھائی اور گروپ والو بڑی مہربانی میری پیاری بھین بہت بہت شکریہ وعلیکم السلام تساں ساڈی لائیو جوائن کیتی اے کمال مہربانی کمال مہربانی تساں پہلے اے ڈسو کہ تہاڈا اج ویلوگ سی کینویں آیا اوندے کنے بعد تساں چار سو کلومیٹر دا سفر طے کر چکے وے یا کینویں کیتا اے لازما تساں ڈسیسو مہربانی ہوسی تہاڈی وعلیکم السلام

ترتیب خراب ہوئی ہو گئی ہے۔ جیا باجی ایویں گالھ اے کہ جیڑھا نیٹ ورک دا ایشو اے نا یقین کریسو ساڈے علاقے دے وچ ایویں ایشو چلدا پئے واقعی صحیح گالھ اے تہاڈی۔ ہیلو۔

تے خان بھائی ماشاءاللہ تساں اگر سنڑدے بیٹھے ہوئے تاں خان بھائی ماشاءاللہ اج اتنے میں کل آلے ویلوگ ابھل کے ڈٹھم کہ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت لگدے کھڑن اللہ کرے نظر نہ لگے جوان کوں ماشاءاللہ بہت سوہنے لگدے کھڑن ماشاءاللہ خاص کر اوندے او جیڑھا کوٹ پاتی کھڑن بڑا انہاں کوں جچدا کھڑا ہا اچھا جی وعلیکم سلام وعلیکم سلام نتاشا سسٹر۔ تے نتاشا با ساکے وی لوگ آدے پن ماشاءاللہ رونق لگی ہے جی ابا جی الحمدللہ تہاڈی دعا نال تے تساں آئے وے تے ماشاءاللہ رونق جیڑھے نا ڈبل تھی گی ہے اچھا جی شکیل بھائی آدے پن پٹا پہاڑ نکلیا چوہا اچھا جی تے اوندے کنے بعد سی شکیل بھائی آدے پن کہ سوری نتاشا بھیڑ آدے پن

تے اوندے کن بعد سئیں شکیل بھئی آدھے پن ہا ہا پب جی تو میں کھیلتا ہوں اچھا پب جی تساں ہی کھیلدے کھیڈدے رہندے وے شکیل بھئی اچھا جی تے ایم سلیم ولاگز آدھے پن جیو پے جیند بڑی مہربانی سلیم بھئی کمال مہربانی کمال مہربانی سرکار بہت بہت شکریہ۔

شکیل بھائی تہاڈا کمنٹس نی آیا کمال مہربانی ہوسی سوئی تساں ساڈے نال جڑے راس ہوسی بڑی مہربانی اچھا جی تے لو اسلامک ٹو آدھے پن لائک ڈن کمال مہربانی میڈی پیاری بھن بہٹ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ باجی باجو۔

جس ٹیم میں پبلش کرینا تاں جیڑھا ایندا تھم نیل ہوندے اوہ جیڑھا مثلا بی ہن ہے ہیں ٹیم تھم نیل تقریبا میں جتنے وی ایل وی این ساریاں دے تھم نیل ہک ہوئن اوندا نال کوئی مسئلہ تاں کینہ بنسی سر اے میکوں لازما دسیسو کیونکہ ہک بندے نے میکوں آکھے کہ اے تھم نیل ڈیلی چینج کر گھدا کرو ایندے اتے سٹریک آ سکدی ہے چینل دے اتے سر اے میکوں لازما دسیسو کیونکہ ملک بھائی دی وی جتنا وی ایل وی این اوندا اتے ٹوٹل ہکو تھم نیل لگیا میں وی ہیں ویکھنا کیونکہ میکوں بیا تھم نیل

باجوڑ بھئی تساں اگر ساڈے نال ہیوے تاں لازمن سارے لازمن ڈسیسو میں کیونکہ میں ہوں ولے دا نہ بڑا پریشان ہاں میں کھے بھئی پتہ نی کیا مسئلہ ہے بھئی اگر ایندے نال تھم دے تھم نیل ہکو راہن ڈیوں تاں اودے نال کوئی مسئلہ تاں نہ بنسی کیونکہ میں اکثر جتنا وی ایل وی میں پبلش کیتن تاں اوندے نال میں تھم نیل اوہے کھنڑن لیتن۔ تہاݙی مہربانی ہوسی لازمن تساں میکوں ݙسیسو باجوڑ بھئی بجوڑ سر تساں اگر ساݙے نال وے لازمن ہی ݙسیسو سر بہت بہت شکریہ ہوسی سئیں تہاݙا بڑی مہربانی ہوسی سر۔ اچھا بابر بھیا آدھے پن میں ادھر بزی سب ادھر بزی کوئی مسئلہ تو نہیں سر کوئی مسئلہ کینی ساݙے طرفوں تاں کوئی مسئلہ کینی البتہ اݙاہیں تہاݙے کول کوئی مسئلہ ہووے تاں ول ساکوں تاں پتہ کینی سر ساݙے کول کوئی ٹینشن آلی ڳالھ کینی سر۔

اوندے نال کوئی مسئلہ تاں کائناں بنڑسی سر۔ اچھا بابر بھیا تاں بنڑسی گڈ مورننگ سئیں مورننگ سئیں مورننگ میں بس ایویں اٹھدا پیام تے تہاڈا ایڈو میسج آ گئے سئیں کمال مہربانی سئیں بہت بہت شکریہ۔ بابر بھیا آدھے پن امی جان چلی گئی ہے کیا امی جان چلی گئی ہے کیا اچھا جی تے سلیم بھیا آدھے پن جناب آپ بھی کہہ دو میرے چینل کے بارے میں۔ شکیل بابر بھئی تساں سلیم بھئی ساڈے نال ہن انہاں دے چینل کوں بھلا تساں جوائن کیتا ہے کینی جوائن کیتا ہویا اچھا سلیم بھئی تساں ڈسیسو کہ بابر بھئی دے چینل کوں تساں جوائن کیتا ہوئے وے کینی کیتا ہے پہلے اے ڈسو میکوں۔

تے انشاء اللہ انشاء اللہ سر میں تاں کال کنے انشاء اللہ تھمنیل چینج کر ریساں سارے کیونکہ تساں آدھے پے وے تاں مثلا کوئی مسئلہ نہ بن ونجے میں انشاء اللہ کال کنے لازمانی چینج کریساں سر۔ اچھا جی آپ نے روٹی کھانی ہے جناب بڑی مہربانی سی سلیم بھائی کمال مہربانی سر بہت بہت شکریہ سر کھا گھنو سیں اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے سیں اللہ پاک تہاڈے نصیب کرے سیں روٹی

اتھوں مل ویندن سر تہاں ایویں ہن تقیبان سلیم بھئی بیٹھے تھی اہیں ٹیم علی پور پار آلے تے اتھاں کیویں تہاڈو کوں تہاکوں روٹی بھیجے اتنا دور توں تساں اج دی جمار تاں کھا گھنو جس ٹائم اتھاں آسو ول اپاں کٹھے جلسوں سلیم بھئی کنے انشاءاللہ اتھاں ہی کھانا جول کھاسوں ٹھیک ہے سلیم بھئی اچھا جی اوندے کنے بات سہی۔

کہ سرچ اگر میں چلو کوئی ویڈیو وی اپلوڈ کراں او سرچ کتھوں میں کراں اور یوٹیوب توں کراں یا مثلا بی میں کیڑی جگہ تے ونجاں تے ول سرچ کراں سر اے مہربانی کریسو میکوں کہ یا ایہ مہربانی کریسو سر میکوں ڈسیسو چا سر۔ بابر بھائی آدھے پئن سلیم بھائی کو کہیں چوبی گھنٹے بعد کروں گا ٹھیک ہے سر بابر بھائی کمال مہربانی سی۔

ماشاءاللہ بہت اچھے دل دے مالک ہن سی ماشاءاللہ باجوڑ بھائی انہاں دی اللہ پاک انہاں کوں لمبی زندگی عطا فرماوے ماشاءاللہ بہت ساڈے پیارے بھائی ہن سی تے او ہر ویلے ساکوں کجھ نہ کجھ سکھا تے ویندن جیلھے ساڈی لائیو تے آندن ساکوں کجھ نہ کجھ سکھا تے ہی ویندن اچھا جی آفتاب بھائی۔

اچھا جی ملک بھائی آدھے پن باجوڑ بھائی کب آئے ہیں بھائی جان باجوڑ بھائی بس تھوڑی دیر تھی گئی ہے تھوڑی دیر تھی ہے باجوڑ بھائی آئے ہیں سہی بیا ملک بھائی طبیعت سے ٹھیک ہے سہی مرونڈے کھا کے دے کہن وے کھا دے سہی حلوہ شلوہ ملتانی حلوے بابا کھاندے پے وے اج کل مزے کریں دے پے وے بابا تو کو اتھا دا باش ہو گفٹ مل دے ہو سنا ٹیڈ کر کے ملک بھائی تے ملک صاحب ملک صاحب ملک آفیشل ملک بھائی

اچھا کر کے بناؤ تھمنیل بھائی جان۔ باجوڑ بھائی زندہ باد کمال مہربانی سیں ملک بھائی تساں اتلا کمنٹس کائنی پڑھیا تساں اتلا کمنٹس پڑھسو تاں ہک بھائی جان نے لکھے کہ ہزار سبسکرائبر تساں کیویں کر گھدن احمد بھائی ہن ساڈے نال انہاں نے لکھے سیں کہ ہزار سبسکرائبر تساں کیویں کر گھدن او تساں ڈسیسو میں تہاکوں اوندا ناں ہی آکھیں سر مہربانی ہوسی تساں چلو میں خود انہاں کوں آہدا سی مل احمد بھائی احمد احمد آفتاب ون ون ٹو ٹو صاحب کہ ماشاء اللہ اساں محنت کیتے سے اور الحمد للہ والدین دی دعا بھینڑیں بھراویں دی دعا اوندے کن بعد دوستاں دی سپورٹ وائی ٹی فیملی دی سپورٹ دوست وسیب اپنڑاں علاقہ ماشاء اللہ ساریں دی سپورٹ دے نال ہی اساں الحمد للہ الحمد للہ اے جیڑھا کٹھن سفر اے نا اساں اے فائنل کر چکے آں اور بیا ہک کٹھن بچا کھڑے جیڑھا سفر او ہے صرف واچ ٹائم دا اور انشاء اللہ انشاء اللہ لازمی جلدی ہی انشاء اللہ او وی انشاء اللہ فائنل کریسوں انشاء اللہ بھائی جان تے اساں ہزار سبسکرائبر میری جان ایویں کیتے تے

اچھا ملک بھائی ملک بھائی تے باجوڑ بھائی تساں ڈوہیں ساڈے واسطے قابل احترام ہی ویسیں ماشاءاللہ تے تساں میکوں اے ڈسیسو کہ اے جیڑھے فرض کیتا گیا مثلا بی کوئی ایپس وغیرہ یا کمپیوٹر دے اتے واچ ٹائم آلے او چلا رکھدن او کیا ٹھیک ہوندے واچ ٹائم پورا کرنڑ دی خاطر ہک مثلا بی کمپیوٹر دے اتے او چلا کے رکھ ڈیندن تقریبا پنج توں ست ایپس دے وچ او کیا ٹھیک ہوندے یا غلط ہوندے سر اے میکوں ڈسیسو سر لازما اگر مناسب سمجھو تاں سہی۔ اکثر ایں کریندن بندے کہ واچ ٹائم پورا کرنڑ دی خاطر کمپیوٹر دے اتے تقریبا پنج توں چھی ایپس وغیرہ اپلوڈ کر کے او چلا رکھدن تاکہ جیہڑا انہاں دا واچ ٹائم اے او چلے مثلا وی اگاں ودھے پیا کیا او ٹھیک اے یا سر غلط اے ملک بھائی تساں وی تے بجوڑ بھئی تساں وی اے لازما سر میکوں ڈسیسو سر۔

تے کیونکہ اکثر جیہاں نہ دوست ایویں کریندے ہن بہرحال اساں تاں الحمدللہ ہائیں ٹائم تک تاں کہیں نی اساں واں پنگا گھدا تے اپنی الحمدللہ محنت کریندے پئے آں بھائی جان تے اوندے کنے بعد جیہڑا اے ہے او سسٹم ہے او میکوں سر لازمن ڈسیسو سر تے لائٹ وی چلی گئی ہے۔

جیڑھا چینل ویریفائی تھیندے او کیا پہلے کرنا چاہیدا ہے یا جس ٹائم فرض کیتا مونیٹائز واسطے اپلائی کرو ہوں ٹائم ویریفائی کرنا چاہیدا ہے سر اے وی لازمن سر میکوں ڈسیسو تساں آندے پے ہوسو سوچیندے پے ہوسو کہ ہن اے سوال جانا ایویں سمجھ کیے کیویں کیے کیویں سوال ہن کیونکہ میڈا چینل پہلے ویریفائی کینا تھیا ہویا ہی سر وائی ٹی دے وچ میں جس ٹائم گیا نا او آپشن جیڑھا ہئی تاں ویریفائی آلا او کینا تھیا ہویا ہئی تے ول میکوں ڈسیسو ویریفائی پہلے کرنا چاہیدا ہے یا بعد اچ کرنا چاہیدا ہے

اچھا جی میں آپ کو باقی واٹس اپ بتاؤں گا ٹھیک ہے سر ٹیکنک گال بھائی کمال مہربانی ہو سی سر تہاڈی بڑی مہربانی اچھا جی ملک بھائی آدھے پن ویریفائی لازما ہے لازمی ہے بھائی جان اچھا ویریفائی لازمی تاں ہے بھائی جان تے بہرحال میں کہنا بھئی ویریفائی پہلے ہونا چاہیدا یا بعد وچ ہونا چاہیدا ہے اوندا نقصان تے اوندا فائدہ کیا کیا ہے اے میکو ملک بھائی تساں لازما دساؤ میں بڑا پریشان ہاں میکو ہک بندے نے آکھیا تہاڈا چینل تے ویریفائی تاں ہے کینا تے میں تاں بڑا پریشان ہاں میں آکھیا بھئی اے کیا تھیسی اوندا ویری فائی دا مقصد کیا ہوندے اوندا نقصان یا اوندا فیدہ کیا ہوندے لازم ملک بھئی اے میکوں لازما یا مہربائیں ہوسی تساں ڈسیسو ہن ڈساؤ یا بعد اچ ڈساؤ جس ٹائم مرضی ڈساؤ میکوں ڈساوے ڈساہے ضرور اور گالھ کوں میں تاں بھل وینا ہونا جلدی تے بھلکڑ ذہن دا بندہ ہاں تے تساں میکوں لازما یاد کر کے لازما ڈساہے۔